Ha sa vha na u fhembeledzana na u pfesesana na u anḓana kha vhathu vhavhili a huna hune vhathu vhavhili vha ḓo ya hone, vhathu vhavhili vha khou funa u ṱanganedza uri muthu muṅwe u a khakha hu ya hangweliwa muthu ha fhirelwa phanḓa na vhutshilo nahone zwenezwo musi muthu o hangwela muṅwe u ya tea u hangwa. Ndi khou amba nga vhathu vhane vho vhudzana kana vho ḓi vhudza uri nṋe ndi kho ṱoḓa u vha ndi na hoyu muthu lwa vhutshilo hanga hoṱhe ni fanela u ḓi gudisa u mila gumba zwa ri musi zwo ralo zwa dovha zwa ṱoḓa vhuvhili ha vhathu vhenevho vha tshi ḓiṋetshedzela kha uri zwithu zwavho zwi tshimbile, hu songo vha muthihi ane a vha a tshi khou lusa nga nungo dzoṱhe uri zwithu zwi tshimbile. Zwithu zwi fanela u tikwa nga vhathu vhavhili vhoṱhe vha farisana, ha si vhe na muṅwe o no kokodzela thungo, vhathu vha kokodza vha tshi ya fhethu huthihi. Na musi muṅwe a tshi khou ṱudza kana muṅwe ho swika he a khukhulwa, U a kona u dovha hafhu a pfesesa uri habe nḓila ine ra khou tshimbila ngayo ndi heyi, na houḽa muṅwe a mu fha-vho tshifhinga tsha uri hoyu muṅwe a ḓidzudzanye, vhathu vha tshimbile nga nḓila nthihi. Ndi mafhungo a u tou farisana, muthu a zwi ḓivha zwa uri munwe muthihi a u ṱusi mathuthu. Hmm, ndi mafhungo a u tikana uri zwithu zwashu zwi ite mini zwi tshimbile arali na vha ni tshi khou ḓi vhudza uri hee hoyunoni ndi swina ḽaṋu ni nga si vhe na swina ḽine na khou ṱoḓa uri ni fhaṱisane ni isane kule ndi uri ni fanela u ita mini u fara muṅwe muthu sa muthu ane vhutshilo haṋu vhu diphenda khaye na hawe a ni fara unga vhutshilo hawe vhu diphenda kha inwi ndi hone zwithu zwi tshi tshimbila fhedzi na ḓi vhudza uri hai nṋe thi luvheledzi nṋe thi na ndavha he mini mini kha muthu ane na kho funa u tshila nae u swikela zwi nga si konadzee uri ni tshile u swikela hu fanela u vha hu vhathu vhavhili vha re na lutamo na phiseo ya uri zwithu zwavho zwi tshimbile ndi hone zwithu zwi tshi tshimbila hezwinoni na musi hu na huṅwe hune zwa si khou tshimbila zwavhuḓi vha vhonisana vha farisana uri ee ndi khou zwi vhona uri ho khakhea tshikene kana no khakhela nga tshikene fhedzi tshipikwa tshashu ndi tsha uri ri ite mini ri bvele phanḓa na vhutshilo hashu ri vhe na zwine ra zwi swikela eh, sa vhathu vhavhili vhene vha khou tshila vhoṱhe vho ḓivhudza uri a hu na u fhandekana ni vha ni khou shumela thimu nthihi ni tshi khou shuma nga lufuno Ni songo tenda mini zwithu zwi nga nnḓa zwi tshi dzhenelela kha vhukonani havho kana na swika hune na xeletshelwa nga nḓivho na muloro na bono ḽa uri ndi ngani vheiwe ni vhavhili ni khou ya ngafhi na lwendo lwa vheiwe. Na vhuya na pfesesa lwendo lwa vheiwe uri lu ni ṱoḓa ni vhavhili no farana . Na ha swika hune muthihi a kokodzela thungo kana muthihi a kokodza milenzhe, lwendo a lu nga tshimbili zwavhuḓi. Ndi hene ni tshi ḓo khwaṱhisa na tikana na zwi ḓivha zwo ri mini kana mini, hoyu ndi wa thimu yanga. Uri thimu yanga i wine ndi fanela u vha ndi tshi khou tikedza hoyu ndi tshi khou mu phasa bola ho tea u phasiwa bola ndi khou difenda ho tea u difendiwa ah